Ka dong in itye ka wacone ni kijol Jericho otema wany, ci dong wan mogo ma dwongo ata mapol ata ma wadiwa oto i cing Jericho otema wany, niwok ki i tim aranyine, ki i neke, ki i yat ma mege, nyo ki i timo bwomi i lobo Acholi kacel ki Northern Uganda. Wan dong myero wanen in nining? Lwaki lutino Acholi mapol ma gitye ka koko ki nying otemo awany, lwaki lutino lango, lwaki dano i alur ma kiyako ngomgi kitimo jami maraco i komgi actually northern Uganda olu Jami maraco ma Jehova otemo weny otimo i kom anywali nyo lwak me kumalo me Uganda dwong ma pe wacce. Ci dong in ka iwaco ni omyero kijol Jehova otemo weny, nongo wan waneno in nining? Pien larem laneko nongo laneko, larem layat nongo layat, dok ngat a cwako tam pa layat nongo en bene layat. Dok ngat a cwako tam pa lakwo nyo tim pa lakwo nongo bedo lakwo. Ngat ma cwako tim pa laneko nyo tam pa laneko nongo bene laneko. Ngat ma okelo can ki peko ducu i lobo acoli pud dok bino ka nyweno wi dano. Ngat ma okwalo lutino acholi madwong ata, okwalo lonyo pa acholi madwong ata, ocato lwaki ngom pa dano acres ki acres, in itye ka cwakone ki ming ma oromo wii ni kijol je oruu otemo awany. Wan mukene ma otemo awany otimo jami maraco i komwa ni omyero wanen in nining kacel ki lutinoni? Eni peny ma dano myero onge dok dano myero oniang maber doki dano ducu myero oniang maber ni wic pe myero owil i kom gin marac mutimme i komi dok twol ma okayi pe myero iye dok onongo laki. Dong nen lit tutwal ka ngat ma okwalo cente ki bot wan macalo anywali me Northern Uganda onyo i kumalo me Uganda dok dugu ka wilo wan ki cente ma okwalo ki bot wan eno ni kite in iming omyero pe wek kituk ki wii. Kite dong miyo ni itye wa i level mani omyero nongo iniang ni lakwo ma obino oyako billion shillings ki boti ento tye ka wili capat nyo cumbuca nyo cai kikopo acel me cai nongo myero itam ningo i kit paconi waco ni ka in icamo cente pa laneko ko dong in dong pe itwero lweny i kom laneko dok ka in icamo ciling pa lajoko dong In dong pe itwero rwenyo i kom lajok. Dok ka imato pii weko dong i ot pa lajok, in dong idugu dano pa lajok. Ento wek i lobo mapol ma wan wawoto iye, ka io pii pe kitwoni kene dok kilaro miyiko pii. I kaka mapol ka io kilaro kimini pii amata ki myero imat toko wek ini kite in itye ki tam marac nyo tam maraco. omito tammi ni ogonyeko. I kaka mapol ma an awoto iye ka imito ngeyone ni kaka eni giber, ipenyo ni kimini pi? Kit ma kimini pi oyoto kwede en aye icako concentrating ni adonyo i ot maber. Dok pol kare ka ngat omato pii oko i otti pe neke. Man aye tyen lok ma oweko Rwot Ulia Opatyak pe oye ni kinek Kabaka Kabalega nyo King Kabalega ki i palace nyo ki i gange nyo ki i lobo Acholi. pien oca mogo i otte doki omato pire i otte ma onongo wacci ni ngat ma ocamo cam mogo ki i otti nyo dong omato pire ki i otti ka dong in iweko oto i dye kalli lacenne dok i dye kalli dong Acholi. Wangeyo ni can kidiyo dok can kiketo i komwa madit dok i rwom me lamal tutwal. Dong can ma kiketo i kom wan macalo Acholi, Langi, Aluu kacel ki Northern Uganda dok olu omyero pe owek wan wabed ming. Can ki peko ducu ma kiketo i komwa Phosphate onyo kiketo me anyuaa i komwa ni omyero pe olok wan wadugu lumiyo onyo pe owek wan wiwa owil ka ma waa ki iye ki ka ma kombedowa tye iye. Dong ka wiwu wil loko pi can ki peko ma kiketo i kom wan macalo anywali me Northern Uganda, nyuto ni icobo peko pa litinowu obingayo woko. wek wan ocobu peko pa lutinowa ki dong peko ducu me konyo lobo Uganda kacel ki Northern Uganda olo, omyero wiwa pe owil jo ma onekowa. jo mulwenyo i komwa, jo muyakowa, gukwalowa dok guyakowa, jo ma guneko danowa nyo wadiwa in cold blood. Lit tutwal ka ngat moni waco ni tamo ni en dong inek mere i dano kite alip acel ci en ibino ikwaya kica ci dong kibin kitim kica. Timme kumeno, jami kitimo kumeno. Pe gitimo jami kumeno. Dong cwor eni nen ka maleng tutwal ni ngat mo keken ma owilo gin mo ki boti gin eni dok dugo mege. Man bene tye ma nyuto ka maleng ni Teke dong otema owilo wun loko macalo acholi, obolo kwiyo ki bota otema, woro otema ki i palamen obingayo wo. Pien tye ki muduku, dok tye ki cente. Eni dong curane nen loko ni ngat moni cito ka nongo bilion ciling. ento tiyo ki ciling alip miya acel tye ka tic ki ten pacen keken pi lonyo ma en obicito nongo-ni ci dong oneno pwofitte kit adit kwede wa oneno nongo loc pa wan macalo anywali kit madit kwede. Dong adok i kom peny ni, pe omyero waweku can owek wadug ming? Pe omyero waweku peko odug nyo olok wan wadugu luming nyo lubwolo? Buk pa luryeko owaco ni. Kare me jami weng tye. Ci dong ka kare me jami weng tye, wun ma wutye ka cwako tim pa Jehovah otema nyo wutye ka tic ki Jehovah otema, ka kare me jami weng oromo, wan dong myero wanen wun calo angagi? Watewu calo lumone pa kaka nyo calo lurem kaka? Awaco dok anwoyo ni larem laneko nongo bedo laneko, larem lakwo nongo bedo lakwo, larem layat nongo bedo layat, nyo larem lajok nongo bene lajok. Ci dong wun macalo lubo lwor nyo jo ducu ma winyo leb lwor,

gunongo lonyogi niwok ki i timo jami maraco i kom dano. Ci pingo wun wuworo gin? Pingo wun wuworo ngat ma onongo cene ma mege nyo lim ma mege ki lonyo ma mege niwok ki i nek ki i yak? ma nyuto ni ka wun wutye ka woro ngat ma onongo cenene ni wok ki i nek ki i yat ki i yat nyo ki i yako dano rom aroma ni wun bene wutye ka pwonyo lutinowu kacel ki wadiwu ni gubed luyak gubed luneko. nyo gubed lutim maraco calo jang oruu otemo awany. What does it indicate? Pien tika nyuto ne bedo wai ni dano kobedo tamo ni nen calo wek in ilony nyo ibed magwar i lobo acoli omyero inek dano madwong. Mak cawa ki dakika ma atye lok kede ki nino dwene. Tye nindo apar abiro me dwe me aryo 2024. Ket cwinyi pi lok me ryeko ma mega ma alokki kede nongone tek dok bene pe ibinongo ka awila pe ibitwero wilone. Pien lulonyo ki pol jo mukwano ko matut tutwal weng pe giye miyo gin mo me nono. Lalonya mo keken ka ineno obino ka miyo gin mo me nono, omyero inge ni en obinongo 99.9% profit. Nongo in ibinongo 1% keken. Co gin ma tye ma tye ka yelo wan nok oducu wan macalo lutino lwo, wan wiwa wil oyot twatwal. tutwalle pi peko ki can malit ma kiketo i kom wat pien ka pe pi can onongo wiwa pe wilo oyoto tutwal pien acoli ki wan lwo wan aye kodi pu teka lyec wiye pe wil kit i nge mwaka miya acel ki wiye Wige pe wil i historine, dok kite ni lweny i kom lyec marac tutwal. Lyec diki mace ka to kuro ngwec in i um latinne. Latinne obimedde ki lweny eno-ni. Meno en aye kaka acwali eno. Dok gin ma tye, omyero wabedo ka tito histori bot lutinowa. Ngo mutimme? Atye ki mege, atye ki mon nyo mege ma romo angwen ma aloko kitgi i Europe kacel ki i lobo America ma gi testifying maber tutwal.

Ento agiki neno ne obedo en inino enoni. Temo awany tye kin acweli ma obedo ka nyuto acweli ma aneka. Acweli ma eni ma aneka bot NRA. Lit tutwal ka awinyo ngat mo waco ni kijolo temo awany dok kiti ki otema. Lit. Lok in icelo wan lutino acwali mukene calo bom. Celo wan calo bom nyo celowa calo bom kwii mo ma lit loyo weng. Man weko timo kica bot lawac lok enni tek tutwal bot acwali mukene. Tek tutwal. Omyero inge dok wii pe owil ni ngat mo keken ngat mo keken ma tiyo ki lanek onyo cwako tam pa lanek Nen ngat eni en ma rom aroma nyo nen bal lee ma rom aroma ki bal pa ngat ma oneko onek ca. Nen ngat eni ni idiki maca ka onongo ni en kiweko en obed latela obitimo the same thing macalo lareme mutimo-ni. Ki dong amito apeny peny eni ni. Cwinyi yom, cwinyi twero bedo yom i kom ngat ma tye larem, ngat ma oneko dano-ni? Meno lapeny me acel. Lapeny me aryo tye ni larem ngat ma oneko dano-ni? nongo omyero in inen calo anga? Onyo larem lamoneni in omyero inen en calo anga? Ngat ma kigoyo plan kacel ki lamoneni omyero in inen calo anga? Omyero ilwong ngat eni calo nga? So peny eno ni answer ne omyero obed wi wi wun wun ma cal lutino acoli langi alu. Wangeyo ngo ma otemo awany ki omegi ne mogo gutimo i kom family pa Erinayo Ryema man IGP ma con dok ma acel me Uganda. Wangeyo lweny ducu ki jami maraco ma Jehu otemo weny kacel ki to dwong ki omegine mogo gutimo i kom famili pa Erinia Oryema, IGP macon. Tye weng documented. Ki dong. Wangeyo maber ngo ma otemo awanyu timo i Katinya, i got Okwara, nek mapol ma oneko lutino alur ma onongo gitye ka farming omegiwa me i alur madwong, madwong ata kinekogi in cold blood i nino eno ni. Media onyuto dano ma romo abiro keken ento ki kare mukene pe kiye nyutone pien media bene lworo komgi pien ongeyo ni i kit gamente pa NRM-mi jami weng gin aye giloyo, kot gin ma giloyo, media gin ma giloyo gin mo keken tye i cingi. Ento kare me jami weng tye. Co lwaki famili mogo madwongo ata ma pe atwero kwanogi alip ki alip ma otema wany olwenyo i komgi. wan wacako neno tema weng nining? Onyo gineno ngat ma cwako tema weng nining? Onyo gineno ngat ma maro tema weng ki wang ma nining? Peny eni tye ka cito bot wan loko ducu, Acholi, Langi, Alur ki Luo woko ducu. Awaco ni can ki peko myero pe owek wiwa owil ka ma waa ki iye, ngo mutimme i komwa.

Watye ka kuro caa ma myero kidi kwede pien tye kiniga mogo tye cente mo wel mo keken pe twero cobone. Dano myero onge ni cente wilo laming keken ba. Cente nyo lim wilo laming keken ento ngat mo keken ma ryek cente pe obiwilo mak cawa ki dakika ma aloko kwede. Ngat mo obiwacci mapat peke. Cente onyo lim wilo laming keken ento ngat maryek ma kwiri cente onyo lim mo kiken pe twero wilo ne. Amyero awocu ka maleng ni ka ikwano buk pa luryeko mot inongo ni juma ryek loyo i lobo kany pole pe gitimo kica. Pol juma ryek manok ka iye gitimo kica. Ka owiki nongo ojene jada o ignoring in pe tyen lok aye otimi kica. Ojene jada onongo ni konyi pe ci oweko in o ignoring in nyo taking no notice of you nyo oneko wiye o i lok kom in ento jo maryek wigi pe wil.

Lulonyo weng me i wi lobo-ni obedo jo ma giteking risk nyo risk taker gine risk takers jo ma gi risking loyo en aye lulonyo ma loyo i wi lobo kany mak cawone ki dakika ma awaco kwede pien wa labiacara ma tye i ngete eno-ni en me kwanyo cenene nyo limme ducu me cito ka waro jami nyo me wilo jami. ci dugu kede instead of cente do risking o eno ngat moni ma tye ogedo odine tutwal kwanyo cene ne oweko keto me gedo ot taking risk o taking risk mo matek tutwal so myero nge ni lonyo ki jami mabeco tye bot

Pien jo ma gutimo jami maraco i komwa-ni pe gitwero ringo wa cer acel, cer acel keken pe gitwero ngwecone. Ci wutye ka kuro ngo? Wun acolli, alur, langi. Pud imedde ni omyero kibed ka medde ki wilo in? Awaco ni ngat ma laming en aye cente wilo onyo lim me lobo ni wilo. Rorowa ki dako ma mito laco mo keken pi lonyone nyo pi limme. Dako eni ming marac wa lutino ma obinywalo obinywalo lutino maming keken. Ento dako ma believing ni wabitiyo wan ki cware ni paka wang ma walony nyo abityelo ku cware ni nyo ateno kwot kede paka wang ma walony dako maryek eno.

En oweko, I buk pa Luryeko kiwaco ni, Mina goli instead of mina rec. Abidwogo ki pwony ki ryeko mogo mapol botwu, lwong an ni His Excellency Doktor Daniel Soka.